Geçen gezekki BMW modellerini tanamak baradaky wideo düşüpdik, bu ýerde kommentariýada ýene-de uruş durdy. Menem-ä bollugyndan uruş durmaz ýaly düşündirýän bolýan. Uruşanlar, şeýle bir maglumat barada birazjyk dawa tuzurdyňyz. Näme, bäş ýüz otuz i maglumadyny beremde, bäşi kuzowa, hawa, oňa düşnükli ýa-da bäşinji seriýa, o-da düşnükli, otuzlyk. Meň maşynymda otuz ýazgysy bar, ýöne mende ikilik motor otyr diýdiňiz. A käbirle ylalaşdy, käbirle rugsy ýanka meňkidi iki ýarymlyk otyr diýenlerem bar. Ýada X bäş kyrk i kyrk i dörtlük motor diýdim men, ýöne käbiri bizde üçlük motor otyr diýenlerem bar. Onda şony düşündireýin. Men geçen gezekki wideoda umuman baza berdim. Benzäniň her bir modelinde, naprimer, X-ler bolsun, islendik bolsun, hemişe görýärmi bäşli kuzow, kän görýäs, bäşli kuzow bolaýsyn, birje modelinde, birje seriýasynda On iki sany komplektasiýa bar. Her modeliň on iki komplektasiýasy we şu on iki komplektasiýanyň hemmesinde bäş ýüz otuz i ýa-da, naprimer, iks bäş kyrk i ýazylgy dur. Hemmesinde-de şo bir zat bar. Indi şu şeýle bolýar. Eger-de siz BMV-niň prostoý komplektasiýasyny münýän bolsaňyz, kyrk i ýazylgam bolsa, üçlük motoryň güýjüni hödürleýär we üçlük motor otyr şo ýerde. Indi, eger-de siz kyrk i münüp, iň beýik komplektasiýany, iň lýuksowy komplektasiýany münýän bolsaňyz, onda kyrk i ýazygam bolsa, dört ýarymlyk motor otyr, ýa-da ýyly täze BMW-ler münýän bolsaňyz, motor kiçem bolsa, turbokompressor bilen güýçlendirilen dört ýarymlyk motoryň güýjüni berip otyr. A şoňa düşüniň. Şeýle bolardy, men häzir geçen gezekki bazowy wideomda tutuş on iki komplektasiýanyň on ikisini düşündirmek newozmojno. Bolýa öň altysyny aýyrýas, altysy nämä degişli, dizelini aslym bäş sany dizelinä degişli, oň galanlaram benzinlä degişli. Hatda diňe M ýazylgan bolsa M-em üçe bölünýärde. Bu gün şo zatlar barada giňişleýin düşündirýäs. M bölümine geçeliň, ýaňky düşünikli bolsa soraglaryňyza dogry jogap aldyňyzmykaňyz diýýän boldugyndan. Taryh M-power Em bölümi nädip açyldy we nähili ýagdaýda bolýar? BMW bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllarda soňky bäş ýyl bäri ýaryş awtomobillerinde ýeňiş gazanybilenokdy. BMW hemişe köplenç ýeňiş gazanýardy, bir ýyl bolmasa-da bir ýyl ýeňiş gazanýardy, birinji ýeriň eýesi bolýardy BMW we soňky bäş ýyl bäri BMW hiç hili ýagdaýda ýeňişiň golaýyndan hem barybilmedi we bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda BMW şeýle bir zat geçirýär, ýygnak geçirýär, Benzäň içinde iň güýçli inženerleri saýlap bir gapdala aýyrýarlar we şol injelerler şol inženerler üçin täze bir zawod gurnaýarlar. Inženerleriň etmeli işi, hiç hili ýagdaýda raýatlar üçin maşyn çykarmaly däl, ýöne bar ünsü diňe awtomobil ýaryşlary üçin bolmaly. Bular näme etdiler, aýratyn bölüm boldular, özbaşdak işlemäne hukugy bolan bir bölüm açýarlar. Şo bölüm Lamborghini-niň dizaýnerlerini we inženerlerini çagyrýarlar we ylalaşykly ýagdaýda BMW Turbo diýen modeli işleýärler. Bul ýaryşa gatnaşýar ilkinji sapar. Kän bir rezultat gazanyp bilmeýär. Elbetde öňkülerinden tapawutly, ýöne Bäş ýylyň içinde başga kompaniýalar kän ösüşler gazanypdy, kän täzelemeler girizipdi. We soňra bular näme edýär? Hem daşky dizaýny we hem içki dizaýny düzetmeli bolýarlar. Daşky dizaýny düzetmeginiň sebäbi soňky barlagdan soňky geçirilen ýaryşda şeýle bir zat bolýar, Forddan ýeňilýär. Forddan ýeňilmeginiň ýekeje sebäbi Forduň maşynyndan iki ýüz kile agyr gelýär BMWniň täze dizaýn edilen maşyny iki ýüz kile agramam ýeňletmek üçin o Jurjetta Jurjario diýen dizaýneri bilýäňizmi Lamborghiniň ýene şoňa mezeş iň gymmat awtomobilleriniň dizaýneri şony çagyrýarlar we Maşynyň agramyny iki ýüz kile ýeňletmeli diýen ideýa teklip berýärler. Jorjetta Jurjario iki ýüz kile ýeňledip täze bir kiçijek M bir modelini düzüp berýär. Elbetde M täze açylan M bölümiň inženerleri bolsa kiçijek modeliň içine güýçlendirilen motor oturdýarlar we şondan soňra BMW M-Power täze kompaniýasy bilen ilkinji ýeňiş gazanýarlar we bu ýeňişden soň M-bäş modelini düzýärler, M-bäş V-on, on silindrlik M-bäş motory. Ilkinji sapar ýaryşa çykandan soň şeýle bir halkyň söýgüsini gazanýar, näme üçin? Seredäýmäne, Obişni şäheriň içinde görüp biljek BMW modellerine meňzeýär. Ýöne şeýle bir güýç hödürleýär, beýleki ýaryş awtomobillerini prosto Sen şo ýerde otur, men bir krug aýlanyp geleýin diýer ýalak derejede bulary ozýa. Indi şoň üçin halyk isleg bildirýä, M bäş modelini satuwa çykaryň diýip. Bularam şeýle bir karara gelýä, dawaý girdeji gazanalyň, diňe ýaryş üçin çykarmalyň, raýatlara-da çykaryň diýip. Bary-ýogy ýedi ýüz elli ştuk M bäş modelini, elbetde, W on däl-de, ondan birazajyk kiçiräk dizaýn boýunça işleýärler. A on silindrlik motor däl-de, alty silindrlik motor bilen M bäş halka hödürlenýär, derrewjek geçýär. Na, naprimer, bir hepdäň içinde eýýäm çykarylan neme sanlary ýok. Şonuň üçin dört ýüz müň sany täze bir önümçilik başlaýar, dört ýüz müň sany M bäş modelim bir ýylyň içinde satyp gutarýarlar. we täze dizaýn imidj başlaýar, soňra ýene şoňa meňzeş emler gidýär i şeýdip halkyň söýgüsini gazanýan em modelleri başlaýar. Munuň üstesine şeýle bir zat bolýar. Üns beriň, em power maşynlary, umuman em znaçokly maşynlary BMW-nyň kompaniýasyndan birazjyk tapawutly aýratyn zawodlydyr. To ýest siz em güýjündäki bir maşyny isleýän bolsaňyz, em kompaniýasynda öndürilýär. Ýa-da bu kompaniýada öndürilýän prostoý komplektasiýalara M znaçogyny goýsalar, näme edýärler, M-Power kompaniýada öndürilen motory alyp oturdylýar we şeýdibem M znaçogy düzedilýär. Indi M-Power-yň üç sany bölümi bar, M-Sport, M-Performance hem-de M-Competition, Competition-my nämemi, M-Competition üç sany bölüme bölünýär. Bular näme? M-Sport, Obyçnyý prostoý motorlary garaňda birazajyk üýtgedilen. Maşynyň daşyna seretseň emdigi bildirýär. Goşmaça bamperlerde owadanlyk işleri geçirilen, em harpy goýulan, rol birazajyk rul birazajyk üýtgeýär. Motoryň güýji bary-ýogy on at güýji tapawut berýär. Şeýle ýagdaýda M-Sport, M-Performance, M-Performance näme bolýar? Ýaňky M-Sportdan güýçlüräk, iň güýçlüsinden hem pesiräk, ortarak derejede bolsa. M-Performance şeýle bir ýagdaýda bolýar, amortizatorlar üýtgedilmeli şo ýerde, ýol tutujulygy üýtgetmek üçin, hem-de rulowoý sistemasy üýtgedilen, tormoz doly derejede çalşylan, hem-de maşynyň motory M-Performance tarapyndan täze işlenen motor oturdylýar. To ýest, M-Performance normalny, kän tarap, kän netijeli tarapdan üýtgedilen sistema. Indi M-Competition. M-Competition-da ýaňky zatlaryň ählisi bar we ýörite siziň gowy görýän at ýa zat diýýäňiz-ä şon ýaly zvukowoý sistemasy aýratyn oturdylan. Biziň dilimizde iň ýabanysy, iň gaharlysy ýaňky M-Competition bolýar we muň hödürleýän güýji. Naprimer aýdaly, M-Sport. M bäş ýa ýene bir zat M Sport modellerinde alty ýüz at güýjüni berýän bolsa, M Competition bolsa alty ýüz altmyş at güýjüni berýär. Toý şon ýaly razisa tapawutly hem skorusda hem razgonda düýp göter tapawut berýän hemem siziň gowy görýän sesiňizi hödürleýän modeller şulardyr. Garaz M ýazgysy bolan bilen hemmesi bolýan däl. M modellerinde şeýle bir zat bar, M harpynyň öňünde üç sany ak çyzyk bar, gök, fioletowy hem-de gyzyl. Gök, benza, benzaň manysyny berýär. Gyzyl manysy, gyzyl sport manysyny berýär. Fioletowy näme? Sport bilen benzany ýörite birleşdirilen diýen manyny berýär, to şony gök, Sport bilen BMW-niň birleşigi ortada fioletowy swet. Hemem şolar birazjyk dik däldir, ýatyk ýagdaýdadyr. Şeýle bir tyzlykda ýöreýär welin, daže harplaram ýatýar diýen manyny bermek üçin şo skeman. Ine, şo M harpyň manysy şeýle. Indi F modellerine geçeli. Ýe modelleri F-e öwrüli, F modelleri G-e öwrüli. Bu näme manyny aňladýar? Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda Ýe modelleri önümçilige başlady we Ýe ýigrimi bir, Ýe näçe, Soňra gidýä-gidýä ýe kyrk alty, soňra ýene gidýä ýe togsan, ýe togsan iki, ýe togsan näçä barýa, indi näme bolmaly, ýene täze model işleseň ýe bir ýüz näçe bolmaly? Üç sifra geçmeli bolýa. Toýs şon ýaly ýe bir ýüz näçe diýmez ýaly üç sifr aýyrýarlar-da F modellerine geçirýärler. F modelleri birazajyk ýaşlar şo döwrüň, häzirki döwrüň modelleri bolýa. Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýyldan iki müň sekize çenli Y modelleri, iki müň on bäşinji ýyla çenli F modelleriň önümçiligi başlaýar. Indi iki müň on bäşde F F modeliň önümçiligi hem ýatyrylýar-da, F modelleri G modellerine öwrülýär, iki müň on bäşden bäri G gidýär. G, indi şeýle bir zat-da, Döwrüň täze talaplary diýen manyny aňladýar. Alýumin, karbon, ýene şoňa mezeş garyşyklar, garaz, üýtgeşijek dizaýn bolmaly hemem karbon bokowoýlar, karbonowy sistemalar bilen düýpgöter üýtgedilen täze bir dizaýn. Şoň üçin G modellerine geçýär, garaz, döwre görä işlejek bolýarlar. JFG modellerini bir mäne tanadyk, umuman klassiski modeller. J modeli çykýamy? Häzirem çykýandyr. F modeli çykýamy? Hawa, şu wagtam çykýar. G model, G modelem çykýar. Näme üçin şeýle bolýar? Öňünden zakaz alynýar. Eger-de öňünden zakaz berilýän sistemalar, naprimer, aýdaly, J kyrk alty. Ýe kyrk alty modelini täzeden ulanyjylar üçin dizaýn edip döwrebap dizaýn edip bereliňmi diýen teklip açylýar we eger-de ýüz müňden geçse öňünden pul töläp zakaz etjekler onda Ýe modeli naprimer Ýe kyrk alty täzeden önümçiligi berilýär i iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň täze dizaýny boýunça ýa-da F on F otuz üýtgeşjek modeller Bu hemme kişiňem gowy gören modellerim biri aýdaly efotyda edil şon ýaly teklip berilýä ýüz müň adamdan öňünden töleg geçjekler tapylýan bolsa ýe otuz iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň modeli boýunçada önümçilik berilýändir. Indi BMW taryhynda bir üýtgeşijek at gazanan modeli ba Z modeller Jeýms Bondyň we ýene şoňa mezeş ýyldyzlaryň Kino düşmek üçin öňünden haýyş edip, ýalbaryp, oçura durup alýan modelleriniň biri bahalary üç ýüz müň dollardan bäş ýüz, alty ýüz müň dollara çenli aralykda bahalanýar, ondan gymmadyrak garama, olam zakaz boýunça çykýar. Indi bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda önümçilige başlan Z-modelleri has ýaşlar üçin döwrüň internet sistemasyna degişli hem-de döwrüň uçýan maşynlary ýene şoňa meňzeş ylham oýanýan ça ýaş ada oglanlara degişli önümçilik başlady we bu modelleri ilkinji sapar Z bir modeli bilen çykyş etdi, gapysy aşagyna şeýle ýygnanýan modeli ilkinji gezek öndürilen bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyldaky Benz-a gapy ýokary ýuwgam açylanok, gapdala-da gapy aşak ýygnanýar. Garaz şon ýaly üýtgeşmeler bilen häzir Z modeller bar, bahasynam aýtdym. BMW-iň söýülýän X modelleri. BMW-iň söýülýän X modelleriň içinde ilkinji gezek önümçilige alnan modeli X bäş dir. Adamlar şeýleräk pikir edýär, X bir, X üç, X dört, X bäş, X alty şeýleräk çykdymyka diýýär, ýok bul biraz beýle däl. BMW umuman ähli modellerine şeýleräk bir hereket edýär. Bir model çykarýar X bäş we X bäşiň protybyna başga bir model çykarýar. Bu ýerde edilen iş şeýle, X-iň döreýşinde birazajyk ogurlyk bar, şonam bir şu ýerde aýdyp geçeýin. BMW bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda Land Rover kompaniýany satyn alýar. Land Rover kompaniýanyň Lange Rover modeli, Land Rover kompaniýanyň Range Rover modeli Şol modelden ylham alynýar. Range Rover modeliniň hemme işleýiş funksiýasy ogurlanýar we oň içinde ýekeje edilen zat BMW-niň motoryny güýçlendirilip oturdylýar. To jest içine birazjyk tizlik goşýarlar. Şeýdibem X bäş modeli bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda ilkinji sapar önümçilige berilýär. Iki müň üçünji ýylda Iks üç modeli çykýar, iki müň sekizinji ýylda Iks alty modeli çykýar, iki müň dokuzynjy ýylda bolsa Iks bir modeli bilen, aý dalşe şeýdip şeýdip Iks modelleri Iks ýedi, Iks sekiz gidiberýär. Indi kommentariýada Alpinany soranlar bardy. Alpina näme? Iki sanak fanatik, BMW-ni söýýän iki sanak bir däli. Iki sanak däli näme edýär? BMW kompaniýanyň ýanyna barýarlar we şeýle bir spor edýärler. Eger-de men seň öndürýän BMW-ňden hemem M bölümiňden has güýçli bir BMW-niň modelini işläp çykarsam, to ýest, olaň öndürýän maşynlaryny täzeden işläp çykarýarlar. Şon ýaly maşyny men saňa işläp çykarsam, maňa rugsatnama berjekmi diýýär. To ýest, BMW tarapyndan şertnama şul BMW-ni üýtgedip çykaryp bilýär diýen rugsatnamany berjekmi diýýär. BMW üçin hem gyzykly bolýar. Rugsatnamany berýär olara. BMW-niň modelini ilkinji gezek işleýärler we Hakykatdan hem M modellerinden güýçli bir model oýlap tapdylar. Ine, şo bir zat prosto motor sistemasynda turbo kompressor, ýene bir zatlar boýunça kislorodyň girişi, çykyşy, benziniň ekonomisi şo zatlaryň üstünde oýnaýarlar we güýçliräk bir motor öndürýärler. Iş täzeden işleýärler motory. Indi şol esasda-da Alpina, indi Alpinanam söýýän adamlary döreýär-de, to ýest BMW-ni Alpinaň täzeden işlän modelleri üçin münýänler, aýratyn adamlar uje ýok däl, kän. Indi şeýle bir zat bar, M modellerinde TSL modeli çykýar, M-Power modeliniň M modeliniň TSL modeli çykýar. Bu näme üçin çykýar? Ýaňky Alpina biziň em modellerimiziň bazaryny gaçyraýmasyn diýip, Alpinanyň öndürýän önümleriniň garşysyna TSL modeller çykýar. Toýs şeýle bir zat. Alpina alasyň gelse, uly bir güýç hödürleýän Alpina sistemasy bar, ýa-da em modellerinde TSL modeller bar, şeýlelikde, Häzirlikçe TSL öňde. Kän ýyllardan bäri TSL öňde, Alpina TSL-den ozup bilenok, ýöne Alpina-da öz derejesinde abraý gazanmany başardy. Siziň pikiriňizçe, Alpina güýçlümi ýa-da TSL? Şeýlelik bilen bu wideony tamamlaýas. Kommentariýada ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Kommentariýada, Biziň azabymyz ýerine düşüpdirmi? Hem-ä şowhunly ýagdaýda. Hemem size BMW barada gizlinjek maglumatlary bermek isledik. Indiki wideoda Mersedesiň bölümlerini, Mersedesiň modellerini tanamak baradaky maglumat bolar. Kommentariýada Dowam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Bu wideo göwnüňizden turan bolsada bize bir gysgajyk maglumat beriň, düşündirmäni başarypdyrsmy. Hoş sag boluň, indiki wideoda görüşýänçäk.